Atu caan ahcun zu a dingmi hna zu an din pah i motor an mawngh tikah palek nih an rak tlaih hna i cu an tlaih hna hnu ahcun zei bantuk in dah dantatnak an pek hna. An motor mawnghnak chungah dantatnak an chiah i cu an chiahmi cu zu a din le din lo kha theihnak ding caah tiah an hniksaknak hna a si i cucu interlock an ti i cu interlock kong he pehtlai in nihin ah hin kan vun chim lai i a tlamtlin lonak um zong si le a ruahzia vun thiam ulaw Keimah hi inthalak aa bunhmi cu ka si lo nain hawile ka sian an herh caah chim khawh ko nan zuam hna lai. Kawlram ah siseh, Laitlang ah siseh, hi motor chung i palek nih zu dingmi hna an tlaihmi hna dantatnak caah interlock an chiahmi hi an chiahmi kong hi ka rak chim tawn i ka hawile nih khat siseh ka chung ka chim zongah ka chim tikah hin zumh a har ngai ah an ruah. A ruang cu thil hi a si kho ngam ti kha an ruah. Asinain computer system lawng tein a kalmi si a si kho ko timi zong kha hika in mithmuh kuttongh tein chim ka vun duh. A pakhatnak ah vun chim ka duhmi cu zu na din bu in motor mawngh hi a ngah mang ah hlah ti si ahcun a ngah ko. Asinain Australia cozah phung dun le dan nih a pom lo caah Zu na din buin mawṭaw na mawngh i palek nih an in tlaih sual i na zu dinmi kha an in chemter lai i mah catiah din timi an in theih si ahcun na dinmi hoih in khan dan in tat lai. Tangka na liam lai, na yimmawng laisen, driving laisen in in chuh lai. Cu lengah ah laisen kha kum hnih, kum khat, kum thum, kum nga tiah na dinmi a tlawm tam nawl kha si lai i cu chungin cun Aa dan mintat dih hnu ah motor mawnghnak license, limawng license, driving license an in pek ṭhan ti lai i cu an in pek dih hnu zong ahcun zeitindah an in tuah rih lai timi kha vun chim kan duh. A pakhatnak ah nangmah na min tein motor a ummi a si a hau i i cu motor na min te a ummi cu anmah cozah nih pehtlaihnak an ngeihmi workshop sinah an in kalter lai i hi bantuk te hi an in bunhter lai. Hiti hi a si lai i an in bunhter lai i uh, hi hi an in bunhternak a ruang cu motor na mawngh tikah khan zu a ding ma ding hlah ti kha theihnak a si. I cucu zeitindah an theih khawh ti si ahcun uh, motor chungah na lut, ṭha tein na lut i tawh kha na merh. Tawh na merh i Hi tawh na merh ahhin hika te hi tihin a nung lai i, i ready for test please blow te a ṭil hi a si lai hin. I khakha kha hi na ṭhet hlan, na chem hlan ahhin cun lunguah na motor kha a start kho lai lo. A zeiti sullam hmanh in aa start kho lai lo. Aa start kho hrimhrim lai lo. Na motor kha zeiti hmanh in tuah hmanh law a start kho hrimhrim lai lo. Zeicahtiah cun anmah nih a za tiah computer le na mawtaw le nangmah kha pehtlaihnak an in ngeihter cang hna caah khan a si. Uh, hi te hi pakhatnak ah mawtaw na mawngh hlan ah uh, na chem hmasa a hau. Cu na chem tikah hi nih hin a theihmi cu aw a ka chemtu pa, mawtaw a ka mawngmi pa hi uh, zu a ding lo timi kha an theih lai i Na ṭhem i zu na din a si siahcun hika hin aa ṭil lai i nangmah hi zu na dinmi mah zat cu a si. Tahchunhnak ah biardur khat, biardur hnih, oaihrai khat timi kha ka hei ṭha tein a lang lai i cu a langh caah cun atu hnu nazi cheu in hngak rih, na zu kha fimtam a sah timi bantuk kha ka hei chiat ṭha tein a phiah lai. Cu hnu lawnglawng ahcun ṭhiam ṭhannak nawl na ngei. I Zu ka ding ko tiah naa theih i na chem a si ahcun hi nih hin record a tuah. Record a tuah tikah cu record cu aa mah hihi kum khat naa bunh ding a si si ahcun kum khat a tlinnak ah khan mah chung i a ummi vialte zu na din pah i na chemmi vialte kha a record dih. A record dih tikah phoih a zat tikah khan mah kha na va phoih lai i computer ah an bunh lai i mah nih mah thla a zu na ding, mah zat hi na din. Ti kha a chim lai. A chim lai i na dinmi a point an zoh lai i kumkhatnak bunh dingmi kha zu na din bu na chem lengmang a si siahcun thlaruk an in chap ṭhan lai. Thla sarih an in chap ṭhan lai. khati khan a kal ning a si i ka chimmi nan fiang dik ma? I cun a pahnihnak ah uh, hi na chem tikah hin oikhat chem lawng a za lo. Na chem lai i minute pathum toshio motor pehtlai te motor na mong asia khan a on than lai. Ti te on than lai i uh, kha on tikah khan chem hrim a hau. Cucu zei da sullam si tiah cun hi a ka mawngtu pa hi oikhat a ka chem cang i uh, lampi ah a kal pa thawl in zuo ding sual ma timi kha hneksak an duh ca si i mah ca cun na chem hrimhrim kha hau ṭhan na chem ṭhan lai i cu hnu ah minute pathum hnu na chem a si ahcun minute thlenga a kai ṭhan a sau deuh na kai cang zuo ding lo ti kha an zumh caah i minute thlenga dina khan na chem ṭhan lai a um lo ti si ahcun a kal lai a um si ahkhan cun na motor kha zapi theih in a awn lai. Motor awnh ning hi aa dang cio. Tam deuh cu kanmah le motor hawn kan hawn kan tummi pipit a awn khin an hawn cio. I ahohmanh nih makhakha pawngkam nih celh si lo. Khati na motor a kal cuahmah lio ko pi a awn siah khan cun na pawngkam minung nih kan pelek an chawnh hna lai i pelek nih an rat in an rak in rat hnawh hna lai i an in tlaih ṭhan hna lai. I kha tiah khan ralrin ngaingai a hau. Cun a pahnihnak ah hi motor hi Nangmah nih na ngaih i dan an in tat ruangah na bunhmi a si caah khan nangmah nih khan na mawṭaw leng mi mawṭaw na mawng kho lo. Aa bunh lomi paoh paoh. A fawinak cun a tlangpi cun mi mawṭaw mawnghnak nawl na ngei lo, na mawṭaw ti lawng mawnghnak nawl na ngei. Hi kha dantat chung na si lio i mi mawṭaw na mawnghmi palek nih an in tlaih sual a si ahkhan cun an midantatnak kha a fak chinchin. A hleihluat in midan an tat cang chih ngaih lo ruangah. I khatikhan thil kha a um. Cun Cuti siah biahalnak pakhat a ummi cu kei ka hin ka ṭhu i hi chemnak hi ka hin a hri a saupi a si ko caah na kehlei pa, na pawng ṭhumi pa nih aan chimpiak kho ma? A chimpiak khawh ko cu ta, ti kha biahalnak a um. Hmaan. I cuti a siah cun ah chempiak khawh cu a si ko. Nain zeiruangdah an i chempiak ngam lo ti siah cun hika ah hin nan hmuh hi. Mi hi camera a si. Camera an chiah. i mah he hin aa pehtlaimi a si. Na chem lai i a za cang tiah ṭi tiah a awn lai i cu a awn bak cun na dawp ṭhan lai. Phawi loin khan na dawp lai. Mah na dawp bak khan hi khamera nih hmaan an thlak lai. Ho nih dah a ka chem timi kha hi nih hin record a rak tuah ve cang. Ekha tikah hika na kehleipa a ṭhumi a si siah khan cun na kal lio ah cun na chem khawh lai nain a chem khawh lai nain ka chim cio bantukin khan kum a dongh tikah mah mipa phoih ṭhan a zat tikah computer system in an check tikah khan na lih ruangah khan a let tampi in dan in tat ṭhan lai. Hite hi ṭih a nung tuk. Cun hi mawṭaw hi tahchunhnak ah mi nih mawngh an duh a si si ahcun uh, hi camera nih hin hodah a chemtu si timi kha ho nih dah a ka chem timi kha ho nih dah a chem timi kha a langhter caah mah ni mah thla ah mah mawṭaw hi keimah nih ka mawngh timi kha ṭha tein caṭialnak te a um i ca te khan na ṭial lai i mah mah mah cauk te ah khan buk te ah khan note na chiah lai. i khakha an dun len dan cu si. Khah cu ti si ahcun kan vun chem hna lai i, i zeitindah thil a kal ning si timi kha kan vun zoh ṭhan hna lai. Hi chem hlan ahhin hi motor hi uh, tawh ka bunh cang i ahin a tawh um lai i ngai u law a tawh ka vun sawh lai i tawh ka start lai. Lung a start kho lo. Atu kha a tawh ka merh cang ca khan hika hin tikhin a lang.

chem ṭhan a hau timi zong kha a langh chih ka hin. Atu kha ka chem cang caah khan ngai u law motor ka start cang lai. Kha motor ka start cang i ka start na cang ka tin zei ati save drive khan si. I khati khan Motor kha kan tuah i kan duhnak ah kan kal kho cang. Tein in kal lai. Hihi an bunhmi hi thlakhat ah voikhat peng kha servicing tuah a hau. Workshop ah khan pehtlaihmi an ngei hna i cu nih cun an va tuah i an va kalpi. Mahka khan an record kha an lak i ṭha tein computer an rak save hna. Thianh dong khan thianh, thiang te khan an rak tuahpiak lengmang hna i cu tuahpiakmi cu a la ka si lo, a free si lo. Zeitik tiang dah a har ti siah cun oi khat tu ah hin ka theihmi kha Dollar za le sawm nga a si tiin ka thei. Macu zeidan tuah mah te kha an lak, an phoih i ṭhiang tein an ṭawl pakhatnak. An ṭawl ti tikah a thur tinak a si lo i a chung i a ummi na chemmi rikhawt vialte kha an lak ṭhan dih thla khat chung kha. An i sep dih mahka computer i khakha kha an ṭawl ka ti duhmi cu a si. Mahka thla khat voikhat peng tuah a hau. Na tuah lo siah khan cun na mawṭaw a on lai. Cu cu cu cu on thluahmah ko lai. Hi kha bantuk khan tuah hrim ka hau. Cun a on lo a siah khan cun uh, na mawṭaw a si hlat kho ti lai lo. I kha kha theih a hau. I mah bantuk khan uh, chimh ngai lomi dan an tat hna te lai cu. I dan an tat hna i uh, re a thei ngaingai. Thlafatin te uh, mah tuahnak ding mah servicing va tuahnak ding ca i zan sawm nga liam timi dollar zan sawm nga liam timi kha a fawi lomi si a fawi lomi si cun chikkhat te leng chuah duh zongah zu ding cangmi nih cun kaa khat te na din zongah khan lungah na mawṭuk kha strat kho lai lo lungah a strat kho lai lo i mah kha an zumh khawh lomi si ruang dah mah chem lawng cu mawṭuk ca cu a strat kho lo timi kha si tunai ka vun piah tang bantuk in khan a lung ah khan motor kha a si tat kho lo. I maka kha theih a hau. I atu hi khoi minute pahnih pathum kan vun hngak hna lai. Atu hi minute pahnih pathum kan vun hngak hna lai i uh, leidah lawh timi kha. Mm. Kha a awn an vun thei ma. Atu hi a awn thluahmah cang. I hi hi a on lio ah hin chem hrimhrim a hau. Na chem lo siah cun na motor kha thang pin Na pawngkam mi theih awk tlak lo in awnh lai caah khan kan vun chim ṭhan lai lamkal lio ah. Kha ngah ṭhan cang in cun minute thlenga kha nuam tein na duhnak poah na kal kho. I a hlei in pakhat uh, hi bunh ruang ah hin thil a cangmi rak zapi nih Ruahtonh khawh lomi thil pakhat a um i cucu vun in chimh hna ka duhmi a um. I keimah nih ka tonmi si lo, a tongmi pa nih a ka chimhmi si i kannih ram hi one system in a kalmi si tikah chimh ngai lomi vialte hi computer pakhat ahhin an khumh hna i an tuanbia hi a um dih. Anih mah tikah zua ding i tlanglawng station ah an tlaih. Anih kha tlanglawng man a pek lo ruangah aa dan an tat. Anih kha zudin buin mawṭaw a mawngh ruangah dan an tat timi pawl kha a um dih. I kha tikah hi interlock nih a tlaihmi pakhat keimah zong nih ka ruah phak lomi a tongtu nih a ka chimhmi cu nupi a cah. Nupi a cah lio a si i Zeiruangah dah tuan ah na nupi phak lomah cancan cu na ro tiah roh tiah khan ka rak hal bal. I a ka chimhmi cu ah Ntholuk kaa bunh chung vialte kha ah sualnak a ngeimi, hmuh a ngeimi pakhat ka si caah mah Ntholuk kaa bunh chung vialte kha ka nupi he an ka auhpiak duh lo ti. I cucu ah a si ko ma ṭha ti'n rak ka chim ko tuah hmaan ko ma ti ka hal. ahmaan keimah nih ka tonmi si tiah ka ti i chim duhmi cu hi interlock rak bunhmi hi nangmah pumpak zu na din ruang sawhsawh si loin khan hmailei citizen lak kan duh tik zongah kha bantuk hmuh a ngeih lio a si a siah khan cun nian au lo fawinak cun cun Nupi au liomi, va a au liomi na si ahkhan cun lung ah makha kha cu an hnon deuh hna ti kha, a hnu deuh ah an hnon deuh hna. An hmuah dih tiang ti kha a langhter ngaingaimi si i a tongmi pa nih a ka chimhmi si caah khan keimah nih ka ton ve lo caah khan cu a ka chimhmi te cu ka vun in share hna zeicah tiah cun a biapi a biapi zu kan ti nih mawṭaw kan mawngh tikah hin kanmah kan ca lawng si loin pawngkam ca tiang pawngkam minung tiang kha an nunnak caah ṭih an nun caah an kan runvennak a si i a si khawh hram a si ahkhan cun zudim pah in hin cun mawṭaw mawngh lo hi aho ca hmanh ah si lo nangmah na ca keimah kha ca a ṭha bik ko timi kha a donghnak bik ah vun chim ka duh i atu tiang ka video a dih tiang nan rak ka zohpiak caah ka lawm. Hmailei zongah theihtlei tete manh caan caan kan ngeih si ahcun kan rak chiah lengmang lai. Kan YouTube channel like, subscribe rak kan tuahpiak ve ulaw kan Facebook page follow, like rak kan tuahpiak ve u timi kha A donghnak ah an chim ta ka duh. Bye!